F'dawk il-jiem l-għadd ta' dixxipli kien qiegħed jiżdied. Għalhekk sar xi tgergir mill-Lhud Griegi kontra l-Lhud, għax derilhom li ma kienx hemm min jieħu ħsieb ir-romol tagħhom fil-ministeru ta' kuljum. Għalhekk it-tnax sejħu l-ġemgħa tad-dixxipli u qalulhom, Mhux sewwa li aħna nħallu l-kelma ta' Alla biex naqdu fl-imwejjed. Mela l-aħwa. Ħudu ħsieb u waslu minn fostkom seba' irġiel li għandhom isem tajjeb u li huma mimlijin bl-ispirtu bl-erf u nħallu din il-ħidma fidejhom. U aħna naturuħna għat-talb u għal-ministeru tal-kelma. Dan il-kliem oġob lil ġemgħa kollha u għażlu lil Stiefnu, bniedem mimli bil-fidi u bl-Ispirtu s-Santu, lil Filippu, lil Prokoru, lil Nikanor, lil Timon, lil Parmena u lil Nikola, prożelita minn Antjokja. Lil dawn resquhom quddiem l-appostli li talbu u qegħdu jdejhom fuqhom. U l-kelma ta' Alla kienet tixtered dejjem aktar. L-għadd tad-dixxipli kien jiżdied ħafna f'Ġerusalemm u kotra kbira ta' qassisin kienu joqogħdu għal fidi. Stifnu, kollu grazzja u qawwa, kien jagħmel mirakli u sinjali kbar fost il-poplu. Imbagħad qamu xi wħud minn tas-sinagoga li għajdula tal-Meħlusin, ta' Ċirinej, tal-Lixandrin u ta' oħrajn minn Ċiliċja u mill-Asja, u bdew joħduha ma' Stifnu. Ma ma kellhomx ħila jiqfulu għall-erf u għall-ispirtu li bih kien jitkellem. Imbagħad xewxu xi nies biex jgħidu, Aħna smajneħ jidaj b'Mose u balla. Anqlu wkoll il-poplu u x-xjuħ u l-kittieba li ġew għal fuqu qabduh u ħaduh qudiem is-Sinedriju. U ġibu xhieda foloz biex jgħidu, Dan ir-raġel qatt ma jieqaf jitkellem kontra dan it-tempju mqaddes u kontra l-liġi. Smajnieh jgħid li dan Ġesù ta' Nazaret Għad iħott dan it-tempju u jbiddel id-drawwiet li tana Mose. Dawk kollha li kienu bil-qeda fis-Sinedriju samru għajnejhom fuqu u rawlu wiċċu qisu wiċċ ta' anġlu. Imbagħad il-qassis il-kbir qallu, minnu dan? Stefnu wieġeb, Ħuti u missirijieti, isimgħuni. Dan hu Mosè li qal lil ulied Iżrael. Alla għad iqajmilkom profeta bħali minn fost ħutkom. Dan hu li kien mal-ġemgħa fid-deżert, mal-anġlu li kien kelmu fuq il-muntanja Sinaj, u ma' missirijietna u li rċieva kliem il-ħajja biex taħ lilna. Imma missirijietna ma ridux jisimgħu minnu, anzi, warbuh. U b'qalbhom reġgħu daru lejn l-Eġittu. Meta qalu lil Aaron, Għamlilna allat biex jimxu huma quddiemna, għax aħna ma nafux sar minnu dan Mosè li ħariġna mill-art tal-Eġittu. Dakinhar għamlu oġol u offrew sagrifiċċju lill-idolu u ferħu b'dak li kienu għamlu b'idejhom. Għalhekk Alla tbiegħed minnhom u rħilhom jaduraw lil kwiekeb tas-sema. Ja nies ta' ras ibsa! Intom għalaqtu qalbkom u saddejtu widnejkom u dejjem waqaftulu lill-Ispirtu s-Santu. Kif għamlu missirijietkom, qegħdin tagħmlu intom ukoll. Lil min mill-profeti ma ppersegwitawx missirijietkom? Huma qatlu lil dawk li ħabbru minn qabel il-miġja ta' dak il-ġust li issa intom stess ittradejtuh u qtiltuh. Intom li rċivejtu l-liġi minn idejn l-anġli u ma ħaristuhiex. Meta semgħu dan, ħassew kliemu jinfdilhom qalbhom u bdew jazzu sninhom kontra tiegħu. Imma hu mimli bl-Ispirtu Santu u bajnejh fis-sema, ra l-glorja ta' Alla u lil Ġesù qiegħed fuq il-lemin ta' Alla u qal, Ara! Qiegħed nara s-sema miftuħ u lil Bin il-bniedem fil-lemin ta' Alla. U huma nfexxew jgħajtu kemm jifilħu u jsoddu widnejhom. Imbagħad intefgħu fuq il-koll f'daqqa, kaxkruh il-barra mill-belt u qabdu jħaġġruh. Ix-xhieda qegħdu ħwejjiġhom f'riġlejn żagħżugħ jismu Sawl. lil Stiefnu qabdu jħaġġruh huwa u jitlob u jgħid, Mulej Ġesù, ilqa' r-ruħ tiegħi. Imbagħad, niżel għar kubtejh u għajjat b'leħen għoli. Mulej, toddulhomx dan id-dnub! U kif għalek, miet.